Үтүө күнүнэн күндү амманас күрэх кыттыылаахтара убаастабыллаах дьүүллүүр сүбэ кимтэн кииннээх хантан хааннаах кимнэрэ кэлэн кэпсээн каҕайынарар диэтэргит слепцовтар дьиэ кэргэттэрин күүтүүлээх уол оҕолоро Ньурба куоратын үһүс нүөмэрдээх алын сүһүөх оскуолатын иккис Б кылааһын үөрэнээччитэ Слепцов Таир диэн буолабын. Дьиэ кэргэним туһунан сиһилии сэһэргиир буоллахха, Күн-күбэй ийэм Слепцова Юлия Геннадьевна хатыҥ чараҥ тыалардаах, хампа күөҕэ хонуулардаах, дьоһун мааны дьоннордоох Ньурба Туонатыгар Айыыһыттан ананан айгыр силик ааньа дойдуга күлбүтүнэн-үөрбүтүнэн күн сирин көрбүт Түннүк иһин ийэм ытыары-тамнаҕас майгылаах, оҕолору наһаа сөбүлүүр буолан, Аленушка оҕо саадыгар иитээччинэн үлэлиир. Айбыт аҕам Слепцов Николай Владимирович тыйыс айылҕалаах хоту сиргэ Дьааҥыга күөх окко уол оҕо буолан күөһэлэс гына түспүт хоту улааппыт буолан бултуурун айылҕаҕа сылдьарын туохтааҕар да ордорор накыҥҥа сыаналаах бородууксуйаны хонтуруоллуур үлэтин олус астынар бииргэ төрөөбүттэр үспүт эйэҕэс эдьиийим эрэнэр эркиним диана алтыс кылааска үчүгэйдик үөрэнэр кыра бараатым мурун бүөтэй киһибит вова алта саастаах Иллэҥ кэм тоҕоостоҕуна, дьиэ кэргэнинэн кинигэ ааҕарбытын, айылҕаҕа тахсан сибиэһэй салгынынан тыынарбытын туохтааҕар да ордоробут. Бэйэм туспунан биһирэмнээн, эһиэхэ эрэ билиһиннэрэр буоллахха, муус устар ылааҥы күнүгэр икки тыһыынча уон икки сыллаахха күн сирин көрбүппүн, уол оҕо буолан сүүрэрбин, көтөрбүн, онньуурбун Айылҕаҕа сылдьарбын туохтааҕар да ордоробун, оскуолаҕа араас күрэхтэргэ кыттабын, үөрэхпэр кыһаллабын, үөрэбин-көтөбүн, күн сирин таптыыбын. Тыл омук күндү баайа диэн бэргэн этииннэн төрөөбүт тылбыт диэн хайысхаҕа куолубун, эһиэхэ арыйан саҕалыырбын көҥүллээн Мин төрөөбүт тылым саха тыла. Ийэм эмиийин үүтүн кытта сүүрүгүрэн киирбит саха тылынан сахалыы саҥарабын, сахалыы толкуйдуубун. Саха биллиилээх суруйааччыта Николай Егорович Мординов Амма Аччыгыйа саха тыла үрүйэ уутун курдук ыраас, сир симэҕин курдук сиэдэрэй диэн истиҥник эппитэ. Бу этиигэ суруйааччы хайдах курдук Төрөөбүт тылын таптыыра, ытыктыыра көстөр. Мин саныахпар, кырдьык, төрөөбүт тылын таптыыр, ытыктыыр эрэ киһи биллэр суруйааччы буолуон сөп. Оччоҕо эрэ ааҕааччы кини төрөөбүт тылынан суруйбут кэпсээнин, хоһоонун умсугуйан ааҕыа. Ханнык баҕарар омук төрөөбүт тыллаах. Нуучча омук – нуучча тыла, ньиэмэс омук – ньиэмэс тыла, кытай омук кытай тыла оттон биһиги саха омук саха тыллаахпыт биһиги сахабыт тыла олус баай атын омук тылларыгар холоотоххо олус кэрэтик иһиллэр тыл төрөөбүт төрүт тылбыт өр сыллар усталарыгар сүппэккэ-симэлийбэккэ бу күҥҥэ диэри уу сүүрүҥ курдук устан кэллэ Ол эрээри, көмпүүтэр, суотабай, тэлэбииһэр, интернет сахабыт тылыгар охсуута улаатан иһэрин аҕа саастаах дьоммут айманар саҥаларын үгүстүк истэбит. Тыл сүттэҕинэ омук эмиэ сүтэр. Онон түмүкпэр этиэм этэ, сахабыт сайаҕас тылынан, сахабыт сайдыҥ тылынан Сарсыарда аайы саймаарыччы саҥарыахха, саргылаах саха тылын салгыбакка үөрэтиэххэ, оҕолоор диэн